Selamat malam mulai enggau aku baru ini maneng duduk entap malam tu ini nan usi ke kita jerita ntu au tang ini bisi Ngemaika kitai tiga iti jerita ke bekaul enggau semengat orang ti udah nadai ti udah ngelebus andau titi rawan. Nyadi jerita tu amat kala nyadi ba menua iya apai ke ditusi kaban belayan orang ke beempu tubuh nya empu. Endang iya baka selama ini bisi ninggalka kita link page mua bup iya apai ba diskripsi ba baruh nya dia au tau tekan kita aja. Pia mega aya apai tu mayuh bekunsika kitai jerita ke amat kala nyadi ba tubuh aki embu, aki, apai enggau ba tubuh iya empu mega. Nyadi, nama orang ke dikena kitai ba jerita tu semina nama karung aja, nadai besangkut paut enggau orang ke agi idup tauka orang ke udah nadai. Nyadi tiga iti jerita ke bekaul enggau semengat orang udah nadai ti udah ngelebus andau titi rawan betemu mua enggau indik Andan iya ke ngembuan kunchi pintu sebayan ti kala nyadi ba menua aya apai nya empu ditusi kaban belayan orang ke beempu tubuh nya. Ukai jerita ditampung ari orang bukai. Nyadi sendera mensia deka ayan sebedau tauka sepengudah orang nya parai dikumbai sendera kitai mensia. Sendera tu mega bisi ba genap iku kitai mensia. Sendera deka ayan sebedau orang nya parai tauka sepengudah orang nya parai. Taja pia, enda semua mensia ulih meda sendera orang bukai, semina sebengkah-sebengkah orang aja. Jadi sendera enda nganu tauka menyati mensia ti agi idup, sendera semina ngayan kediri ba mua orang ti ngerinduka ati sida maya sida iya agi idup ba dunya tu menya. Nyadi sendera ayan semina madahka diri udah nadai tauka nyadi siti ari kelai orang nya deka nadai ngenjangka dunya enda lama udah nya tauka sida iya baru udah nadai. Sendera tu ukai semengat. Semengat tu iya enda ulih ayan ke dunya. Nyadi semengat tu semina ulih diambi mimpi. Sendera tu indah baka korin jaku laut iya nya sapit kitai mensia. Kitai neruska jerita kitai au. Nyadi jerita ke terubah tu endu jati siku ari endu dara ti lama udah enda belaki ketegal tudah tuai ti timbang pendiau enda baka pendiau orang bukai. Bereng tudah tuai sepiak-sepiak, enda baka bereng indu dara bukai. Bereng endu jati tu enda ulih dirurus baka bereng kitai. Bereng tudah tuai tu baka uruk el ke nyau hari ada. Ketegal nya meh tudah tuai jati tu enda belaki. Ukai ketegal tudah tuai enggai belaki tang laban nadai siku laki deka ngambi iya ke bini ketegal ti timpang pendiau. Taja pen pendiau jati tu baka nya, Tang nya nadai nyadi penanggul ngagai indu jati ke gawa. Iya gawa baka indu dara bukai mega. Endu jati chukup bagas mantu apai enggau indai iya enda ngira nya gawa umai tauka gawa ba tanah. Orang di menua nya nadai enda rindu meda pemagas endu jati. Iya mega suah mantu orang bukai enda beupah. Nya meh kebuah orang ba menua nya chukup rinduka tudah jati tu siku. Bisi diari siti, sida semenoa baum deka ngetau umai ba ini rumpang. Endang iya baka selama mega enda rumpang sigi enggau iya enda tinggal. Tumu pagi sida meleka ari menoa ngena perau panjai tiga buah. Ini rumpang nepan ba perau luma tiga. Perau luma satu enggau luma dua udah. Dulu bekejang, ini rumpang orang ti penudi sekali nepan ba perau luma tiga laban tudah tuai ti bejalai begadai ketegal umur ti udah jauh berunyut. Benung tudah tuai ti bejalai begadai, dia daya bisi bepansa enggau endu jati. Endu jati nya dipeda iya bediri degi-degi ba tisi pun pisang mua ari kiba iya. Dia iya lalu nanya, Nai, uchu, enda enggau orang ngetau deh tadai pia uchu? Pia ko tudah ini rumpang nanya endu jati, tang meh endu jati tu enda nyaut utai tanya ini rumpang. Meda baka nya, dia dai ini rumpang nyeling endu jati sekali entilap. Iya meda endu jati semina tuchum aja ngagai iya. Meda utai baka nya, enda ga ini rumpang tu kiruh endar laban tudah tuai ke bungkuk jalai. Mupuk aku uchu. Anang bejalai ke bukai deh legi ngai ke apai enggau indai deh ngiga. Pia ke tudah tuai Inik Rumbang seraya iya ke nyingkangka kaki iya begadai-gadai ningalka endu jati ti agi degi-degi ba pun pisang nya dia. Sepengudah Inik Rumbang ke datai ba perau, sida Inik Rumbang pun lalu bekejang nitihka dua buah perau ti udah dulu bekejang. Ari maya nya enda tentu manah bemua baka ke deka ujan. Datai ba penyanggai. Orang ba dua buah perau tadi bedau jalai laban laban ke nganti sida ini rumpang. Ai pati sungai nya bisi keruah beka ujan demalam sereta ai bisi kemai mimit taja penda besai endar. Udah perau sangkai begadai-gadai ga tudah ini rumpang tu bejalai nerjun kediri ari perau. Benung tu udah tuai iya niti perau dia dia bisi berasai berang iya dipegai orang. Iya lalu malik peda iya endu jati ngiring iya. Berasai alit ati tudah tuai. Nai ucuk. Pia deh enda ngau tah dek deh. Kemaya ga dek nepan perau. Pia ko tudah ini rumpeng nanya endok jati. Jaga ko udah nepan perau ini nganti deh ngelama nya ga. Pia keno tudah jati madah kediri nepan ba perau ucuk ini rumpeng iya nya rumpeng empu. Ninga munyi nya ini rumpeng enda munyi. Nyangka salah peda. Mar ga mata udah tuai, pia kenu anak ati tudah ini rumpang datai ba langkau umai sida lalu ngintu diri. Tembu semua sida lalu berengkah ngetau. Endo jati ngua langkau umai ngintu pemakai. Nemu ga orang meri pengawa ti engkeman ngagai tudah tuai jati laban nemu penimpang tudah ti enda ulih bepegai sebelah tunggul niti umai ti tebiang. Anak rumpang ti benama Jampung enggau Endu Jati ba Langkau. Umur jampung maya nya lebih kurang lima taun, benung iya empu manchal. Urung iya pukul sebelas pagi, Endu Jati nurunka ai laban deka nyawa ai ngena labu. Rumpang maya nya udah nurun ari punjung umai enggau ini iya ngumpulka antuk rampuk Tisi langkau ke gayu sida sebuat tengah hari nya. Ini uban mega enda enggau orang ngi ngetau. Iya semina bekechama ba tisi langkau nyabut rumput ba madang jagung iya. Begadai-gadai tudah endu jati niti tangga ti belalau ke perin. Buluh betung ti besai nya deh perin. Datai ba ai Endu Jati lalu nyawa kelabu sida iya. Nyadi jaku kita Iban iya labu tang spear iya ukai LABOK iya tang meh LABU aja. Nyadi kita pulai ngagai cherita kita baru. Benung tudah tuai tukir-tukir nyawa kelabu dia deh enda mung ukai anak rumpang nitih ke Endu Jati kai nya tadi. Benung iya niti tangga enda mukai-mukai iya tu terap lalu labuh ka ai. Endu Jati lalu manyuh engka kalau meda jampu enga anak rumpang labuh ka ai. Nadai manyuh leman dia deh. Endu Jati lalu terjun ka ai nangkap jampung ti jejengap deka lemas. Rumpang ti ninga ke panjung Endu Jati lalu belanda ngesah seduai. Datai iya ba ai, rumpang meda Endu Jati tu benung ngetup buak jampung. Seduai sama bela jejengap. Naka ulih Endu Jati tu bepaut ba sebelah tebing ai nya dia. Ai ga ai maya nya ga benung deras. Nasit ga bisi siti randau endua endu jati tu bepaut. Jampung agi ja jengap semina buak iya aja ka diketup endu jati. Rumpang pun belanda lalu nangkap baju anak iya jampung serta ga jari iya nangkap baju jampung tu tadi. Jari endu jati pun tebelengka ari randau lalu anyut kili serta tengelam. Rumpang semina rerauh. Enggau naka penyarih nyawa iya minta sah sida ati dia. Rumpang nadai daya deka ngambi Endok Jati laban ai kelalu deras sereta keruah. Pia mega Endok Jati lalu tenggelam tekala nya mega. Nama agi deh bega umi sida sebuat maya nya. Nyadi tu cherita kedua sendera Endok Jati. Kitai bekenang ke Inai Jati ba rumah. Sepagi-pagi nya Inai Jati tu berasai layan amai asa ati iya. Berasai enda nyamai. Enda baka selama urung iya pukul enam pagi, iya dulu nengkani manuk, serati, babi beuji bilik ngambi ke utai tupi enda beteruik enda bekechiap ketegal lepi. Benung tudah tuai mansang ngelawa sangkal babi diha deh enda mukai-mukai iya bisi ninga sada nyawa jati ngangauka iya munyi tu. Indai, mupuk ku nai. Adat kenyit tebamba tudah tuai ninga utai munyi ke ba belakang iya dia. Tang lebuh iya malik nadai agi iya meda orang. Bepun ari nya indai jati berasai enda nyamai asai ati. Seilu-ilu deh tudah tuai tang enda nemu nama kebuah ti bebatang. Kitai mindah ngagai jerita kepenudi Sendera Endur Jati. Nyadi apai jati enda enggau orang ngetau sehari nya ketegal tu tabin. Urung iya pukul dua belas ngalih hari, jam jati iya nyut lemas. Benung tudah tuai apai jati tu tukir-tukir ngeraut ngeraut wui ba ruai dia dia ngilap enda lama tunga ke tanjung pengeredai. tak tebelengka lunga tudah ari pegai jari iya. Kebuah pia, laban iya meda anak iya jati ngena ngepan indu bediri degi-degi tisi pengererai gari tuchum ngagai iya. Meda baka nya, apai jati lalu beguai angkat belanda nuju Tanyu tang sekudah iya datai ba Tanyu, jati ti degi-degi tadi udah nadai dipeda iya dia agi. Apai jati lalu teduduk iya. Iya nemu utai ti ayan nya tadi senera anak indu iya jati. Iya udah nemu anak iya udah nadai taja bedau nemu berita anak iya lemas. Ada enda kela-kela panjung tudah tuai apai jati maya nya. Begau mih sida serumah iya. Udah nya dinga da beterawah sabat mensing mayuh hari penai. Sabat orang ti mansang ngetau tiga buah perau pagi nya tadi. Sigi amat. Jati udah nadai. Parai lemas. Sida serumah semenua nemu nadai jalai tudah endu jati tu idup agi laban tudah ti timpang pendiau ai maya nya ga deras. Endang sigi nadai jalai iya idup. Begau mih sida serumah betesau beum ngiga endu jati. Bisi sepengelama tiga hari meh sida ke begiga ke endu jati baru sida tetemu ke bangkai iya melepu enda bangat jauh ari endua iya nyut sereta tengelam nyengka tudah endu jati tu tadi tekait ba reban dalam ai nya alai iya enda jauh anyut. Nyadi bangkai tudah niang Nok Jati enda disengai ba rumah panjai. Iya lalu ditumbak ba endur iya ti ditemu ketegal pendiau bangkai tudah tuai ti udah enda manah sereta enda ulih lali agi. Leleng meh tudah Nok Jati ti bebadi nyawa ketegal ngidupka seput orang bukai. Berindik ari nya, sida semenua ngulitka niang Jati dalam kandang sebulan ketegal ti meri basa ngagai tudah tuai indu jati. Rumpang meri tanah sebidang sereta enggau pun buah sekali ngagai apai sereta indai jati dikena iya meri terima kasih ngagai niang jati tu udah meri nyawa diri nganti nyawa anak iya jampung. Bepun ari nya, Rumpang lalu Ngambu apai enggau indai jati tu nyadika apai enggau indai iya empu ketegal seduai iya ti nadai anak bukai. Lalu cherita kitai udah habis. Nyadi sukut lalau pengidup bisi jaku kitai Iban suah nyebut munyi tu, Orang ti manah idup sida enda lama ba dunya laban Petara rindu agi ke sida iya. Orang ti jai puah amai idup ba dunya laban Petara agi meri sida iya awak ngatur pengidup diri nyadi mensia ti menyana ba ulah. Anang meri langgur penemu diri semina meda pendiau siku-siku. Penyai tauka pemanah, pendiau siku-siku orang nya enda ulih meri kelai orang nya manah tauka enda. Taja pen jai pendiau